he rema hi va tlawh teh ang kan rawn ti chiah hei hi i pa chenna maw hei kan inpui chuan ang ni chu in hrang in chang tawh maw a lawmawm khawp mai hei youtuber lar tak mai a nia i thil ei te hi kan lo hmu thin a kan hriat chak hmasak ber mai chu i hrisel na hi a tha em tih lai kha a ni. Ala tha ve rih khawp mai. Aw. Thil in ei hian hna in thawk nasa tih hi mi mi sawi kan hriat thin a nia. Hna hian thawk nasa bawk a ngat rawh. Hna hi chu aw an thlan hla khawp kan tih ang hian i thawk em? E thlan hi chu a sawr deuh zai zai. Aw dir zai zai mai maw? Kawr hi maw? Aw. Ahh nitin hi keimahni thai kan ei ngawr ngawr a ni mai a, nitin tlangah chuan maw sorkar hna te kan thawh loh vang hian ahh feh chhuah hi ni tawp mai te awh si, atang chuan kan chhuak a zan ah khuai lak lai phei chuan maw aww chuan hei mi thenkhat in an sawi dan ah chuan. mukbang in han tih dawn tak tak hian a hmain in lo in hreng ril ṭam deuh te hi an tia a thenkhat phei zawk nikhat chaw an ngei tih ang vel te heng ah hian chaw te hi a lo ngei lawk nge ngei ngei lo hle zing ah kan ei a maw chuan chhun ah hian kan feh phei chuan hna kan thawk a chaw ei loh theih lo ta a. Rilṭah hmun chhun, rilṭah hmunah khan han in han ti tak tak zel kha a ni ta. Tlem chu hei tin chhunah pawh chawk an ei a, tlaiah ti khan kan muk bang leh mai. E, muk bang leh mai a, aw e e a nih chu. A ni leh, nangma mimal hian tun hma atangin chaw, chaw hi i lo duh ve viau ṭhin hrim hrim em? Umm, a chaw hi. ka ein a ve hrim hrim keng hi thla hi chawhmeh thla kan ni ve hrim hrim a maw ih hrang hrim a ih thla te chu chawhmeh thla an tih thin an ni ta a chu pawh hi keimah chaw lo pawh hi hei an chhung kual vel chaw hi an heh tlangpui deuh. leh no khat leh chan ve tih te no hnih tih te khatiang vel hi thlak thin ang no hnih vel hi chu ka ei thin ang aw mahse tun hi chuan ka ei lutuk ta lo deuh hah deuh hi chuan kan ei mai a hei han hah dam deuh hi chuan no hnih hi chu kan ei phah lo deuh a ni chu a ni a sa zawng hian vawk sa pawh ni se arsa emaw-- A kg zawng hian vawk sa kg khat chu keimahin ka ei zo thei han tih ang chi hi i ni ve vai vai thin em a sa lam tak khi chu kan ei na lutuk lo aw aw an tih sual chang phei chuan han ei ve zauh te chu awm ve thei a aw aw ar han. kan ei ang chi ah te pawh khan maw ah pawngaw tak hi chuan sai hi chu kan ei tam lutuk lo aw i hmarcha ei hi hmarcha duh mi hi ka lo ni ve tho a i hmarcha ei hi enge i ei tui thei ropui si a hei hi i pum hi a sa em a na em pawm thip i nei em tih vel te hi han sawi teh a na Thlip lo ti mai ang. Aw. I se mia mia zel mai si a ka lo it ve thei khawp a. Hmarcha hi chu kan eina hrim hrim a kan chhung ang hian maw. Aw. Kumin pawh han ṭin li kan dah kan ei zo der tawh a. Eeh. Hian hei hring nen hian kan ṭang char char tawh ang maw. Aw a ni tak chu aw. Kan. Eina khawp a ni chu. Chuan pum lamah chuan harsat na i nei lova, pumpui lamah chuan harsat na i nei lova. BP sang, sugar, han tih ang chi te. Aw hei ho Tunu maw? Aw e i voice te hi kan lo hre thin a maw? Aw. Chang Tunu a ni. Hei in pa hi kawm kan han chak thin khawp mai maw? Chuan a nih leh chu BP sang i nei lo va sugar lam pawh i nei lo va lu hai hi nei em? Nei lo ve Pathian zia lo maw aw chu chu lai vel chu lai vel hrim hrim mukbang tih ho hi an hriselna hi eng nge an an infit em tih hriat hi kan rawn chak a chu chu ni deuh ber mai a maw. A nih leh, hetia luia in an kal te hian i kalpui ho te i thian te hi thian nghet nge a hlang bik thian nghet bik deuh a rem rem va inkawp ni lovin ti ho pui deuh hi i nei nghet nge? Nei nghet em em chuang lo a a tian a hrang hrang te ka kalpui atangin maw? Aw. chu chu ni deuh e a nih tak chu a ni ti chuan ti hian imm hnahin han thawk a hetia ah ei leh in in han tih viau te hian chu mipuiin hetia mipui mimir ina kan han ngaihdan chuan thil hian eia sa te a chi hrang hrang hian an ei viau lo thei si lova. a hnungah hian an chah vang em tih te tin zan ai muthlawm loh kum kum te nei em a ka chau lutuk tih emaw ah ka pum a nuam lo tih te ka ka ni nghulh mai than tiang chi maw hetiang bawr vela in muk bang avanga a side effect han hriat tawh hi i nei em aaa pathian zara tiang lam hi chu kan la nei lo a ni e na thawh theih lo phah pawh aw. Chulai vel tak mai chu. Kan chawi hi ti mai ang. Aw. Ka nei dan tlangpui hi a ni deuh a, hei hna thawh vak chuan chawi a lo tui zel a. Aw aw. A thawkin chaw khan aw hna khan thawk a, chaw hi chu nge kan ei leh teuh zel. Aw aw aw a ni tak chu. A ni kohhran lamah te hian eng nge inkhawm ve zauh zauh thei ang. A khawm ve ti lah. Sunday school Sunday school kai kim lo man te an mu sang hom em a om vi lo ni o ei i fa i fa te thi chu Sunday school an kai kim kho em voi chu la kai kim chu o o ani tak chu ani ko ran pavalai pol lama nge i tel to Eng nge KTP lama zawk ih keimah tak khi chu nge sawi ila lai kohhran chung chang ai chuan ih kohhran hi a a awm lo aw kohhran hi a awm hi umm kohhran bel zu lutuk bik hi a nei lo va aw stress ah kan awm thin a maw aw mahse engah mawlai khan suar kawlh a thil a awm a aw tangkhanin ka awm ta rih lo a ni chu a ni nangma mi mal hrim hrim hi enge tawngtai tawngtai mi te hi la ni reng tho em a tawngtai te hi tawngtai ve aw a nih mai a hei na kut na thawk mi te tam tak hi kan an mu thin a tawngtai a nge lo an vah dawn ten an an tawngtai te buan sem dawn a Siang zova an lawm thusawiin an tawngtai te maw chuan an fa khan an tawngtai ve zawk te ang te kan hmu thin a, hmuh nawm hi ka ti thin a, hetiang bawr velah hian nangma mimalha chuan engkaw ran maha awm mumal lo mah la tikhan Pathian rinna lamah chuan pangngai takin ila awm zel thei maw. a nei chu i hringnun i hringnun hi a awm kan lo tia ah tin ram hemi nei char maw ram bawr vel i ngaina hian nun hi ti nuam em em mai a tin ram hnuai nun nuam i ti em em mai leh fur lo deuh a i ti ni lo va hah eng nge peih lo trawk trawk ah eizawnna anga zuk kal ve trawk trawk ngai ang ni lo nuam i ti i tihsiah siah anga i inkal chhuak hi. Mi rilru i hnehna pakhat pawh niin ka hria maw? Nuam hi ti tak tak thin em? He hnathawh hi chu nuam ber lo. Aw, chulai chu a ni. Aw. In lam hi chu kan awm hman meuh lo a ni. Timai ang dam that chuan maw hei kan khua hi an sawi zau deuh taila kan taima hei han awm. deuh i la ti mai ang i dam lo mi tih hi deuh zia hna hi kan thawk nasa lut awm aw a lo ni hi sialawk chu in lo taima hle mai awm mai mai tha lai awm mai mai hi hmuh tur an vang phat mai a ni kha a mahni khan ngalpui te kha a eng nge a bu in sawn maw khang te kha kan lo hmu a tikhan in la leh te kha kan han hmu leh a khang kha kum dang ah pawh in lo sawn zauh zauh tawh. aw keimahni tak hi chuan kan sawn ngai chiah lo awm aw kum in kha kan ti ve chhin ta an sawn thin tih hi chuan sawi hi ti mai ang kan hre ve zeuh zeuh ta a zawng i zawng chhang tak hmel em a zawng chhang tlak khawp mai kha an sawn bik a chu maw khami in sawn na kha a hla vak lo em khaw atang hian hla lutuk lo hei hei lam khaw hnuai lamah khaw ania maw chutih laiin a buamna hmasa kha chu a ril zawk deuh hmel a a buamna kha chu a hla deuh awm aw a nen chu he a khang vel kha rawn kawm ve hrim hrim che leh hmel an hmuh mizo mizo hmun a zoram chhunga mi leh zoram pawn a mi te pawh hian i chanel hian lo en nasa hle tih hi a hriat a i ngaihsan awm riau mai chuvang chuan a. Kan rawn kawm ve hrim hrim ang che kan tia ka rawn kawm che a ni. Lawmawm hei Musang ber a ten hi rawn kawm theih a, a lawmawm hle mai, a lawm tak meuh meuh a ni. Aww an lawm e.